Si birattis galaa, si wajjiinis galaa maal jechuudha kan

Boombii miti. Har'a madaa fudhofti madaa. Madaafa dhiiftee jechuun Madaafa boombii dhiiftee, dhiiftee madaafa madaafa. guddaa san. Maali beektaa? Bicoon amma ollaa kan galti. Eh, Kobaasii galti. eh, Eh, Manni illee bira jira. Manni illee bira jira. Eh, Kopha. Kobaasii galti. Kanaafuu maal hin jenne beektaa? Waan isiin itti yaadne akka gaarii wal beekna. Amma galurraa isin fitin. Eh, Nurraa isin fixan akka daawwattoonni keenya hamileen seenanii nu ilaalanii nu jajjabeessanii nu bira dhaabbatanii gaa akka miliyoonaan dhugaan daawwattoonni keenya miliyoona gana hamma miliyoona oli dhugaan Oromoon balloodha. Oromoon akkasumatti lakkoofsi Oromoodha. Sabskiraab kiyyaan naa gahan. Inshaallah. Sanumaafuu gaa bira dhaabbaddaa jajjabeessaan isin jaamilee kana yoo isin hamilee nuu kan hin eenyuun nuu kan nu jajjabeessa sanumaafuu gaa biraan kee ajaa'ibaa qabanneef biraa soofnee waan hin finneef.

Nama duraa illee hin qaabite.
Biyya tana siimu nuti Oromoon dhiira duraa kaana kabajni kabajnyaa jechuudha dhiira tana. Ammoo dhiirtiin biyya tana dhalaa duraa kaati. Dhalaa nuti dhalaan shantami dhiirti dhibbaa jennee kabajaa bikka guddoo san kannineetii fi Jalaa Laakiin hee. asitti isaan tu dhalaa dhiiraa dhalaa kabaja. Bara biyyattiin isin hin galle malee biyya tana bara isinitu hoggana isin harkaa qaba bara biyya tana. Maaliif biyyatti tu waan biyya haawaa taate jecha. Akka shari'aa islaamaatti dhalaaf ajajamuun kun waan rakkoo qabu miti bara. Waan jiraate. Eh, Amma addunyaan eh, warra duriitu jaartiin jaarsaa wanneen taasisan malee. Amma warri ammaan tun ammoo

Ee waan sammu. Mana barbaada. Mana irraa hin bee mana kurfaa tokko si bira jira jaan.
Ani irraanfadhee barsan ka guyyaa sanna himteemi. Irraanfadhee barsan. Amma nasiibuma dhuftee irraanfadhaan amma isiin nasiibumaan deemee gabbee kophaan ta'e jee yaamee dhufe. Ati bar bilqii zaadiyoo sana biizii taatee jirtan beekna. Biizii itti waan kanaaf biizii na godha yaabu. Kanaafuu Manni maal- maasaa biizii na godha kana galtee yuutuubara narraa massaame kanaatu akkanaa milee na cabseenii halhalee. Aboo Oromoon dhiirti Oromoon amma bakka itti dhiirti. Oromoon Oromoon amma akka duraanii seete. Amma Oromoon

Seena Munira mana gurbaa akkuma sirra jira jaani seene si bira galeetiin si wajjinis gala akka biraa laalta. Haati haa rakkoon qabu laala ani zahamuma afaan hin feene ni beektaa zahamaa akkana akkana kana maa gizee yoo galtee nagaan ganama dalagaatii deemmattee galgala galtee haati rakkoo maal qaba kaa haatiidha manni mana arabaati.

Afaan Oromoo kasi yoo si biraan galaa dhageenya egaa ammaan qaan biyya kana keessa jiru. Nama mana siraa kana ifate si biratti hin gala. Jechuun dhageenya malee si wajjin galaa nati arra fidee ta'u taa'ee isaa dhufte. Tan tan afaan Oromoo kan kun. Afaan Oromoo kan karaa kamii Kana qabattee si biratti si si wajjin hin galaa. Si biratti hin gala si biratti hin galaa ee dhageenya. Ajaa'iba qabaa hundumaatu. Akka qaanfattu.

Ah. Hayi eh, onne eegas ammoo haa bara hurkaa laanne gartu barkatti. Umaati miti dhiifama nu godhi dhiifama dhiifama dhiifama dhiifama. Ah, Umaamir mee akka dhiifama nu gootu qalbii takkaan akkuma dhaggeessatti akkuma irraa gabbus. Laalaa ammarraa gabbuseetiin jira Eh. dhuguma eh, irra biraan kidanii inni munirraa

Dhiifama. dhiifama jettee jirti Dhiifama. akkasumatti Dhiifama. muniraan teenya Ah. diinee dhiifama naafi atis gaa nu goote dhiifama daawwattoonni ni fi hordoftoonni akka dhiifama nu Oromoo, godhan eh, eh, akka asmaan- muniira akkana baareessanii Haala akkana godhan ilmaanii jaanii akka akka jettee. nu wanti hin jenne dhiifama nu godhaa nuti isinillee dhiifama nu godha dhiifama isin gaafanna kiis eh,
Like, share godhu, Share, like, eh, share godhu. subscribe godhu hin dagatinaa. Kanaafu nuti isin jaalanne yoomiyyuu taana. Eh, Piraanki dhennee kijibaa kijibaan waan hin taane namarratti namarratti oofu hin jiru. dalaguun, eh. Kanaafuu rabbiillee dhiifama nuuf haa godhu. Isin laatillee dhiifama nu godhi. Arra booda immoo waan akkanaaf ittiin deebinu. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ay, baala kennu si baala kennu baala kennu manjaa baala kennu.